Dem baş hevalno. Em ê di vê dersê de li ser raweya bilanî bisekinin. Em berî niha berî vê vîdeoyê em li ser raweya fermanî sekinî bûn. Ev raweya bilanî jî raweya fermanî ye lê belê cûdahiyek di navberê de heye em ê niha lê binêrin. Em ê di vê waneyê de çi hîn bibin? Reweya bilanî çi ye? Avasaziya reweya bilanî, em ê li ser vê yekê bisekinin. Avasazî, yanî reweya bilanî çawa pêk tê? Em ê li ser vê yekê bisekinin. Reweya bilanî wekî ferman, em reweya bilanî wekî reweya fermanî em çawa bi kar tînin? Em ê li ser vê yekê bisekinin. Reweya bilanî wekî daxwazî, em ê li ser vê formê jî bisekinin. Mirov di raweya bilaniyê de hem hevokên fermanî çêdike hem jî hevokên daxwazî çêdike em ê li ser vê bisekinin. Di raweya bilanî de neyînî, em raweya bilaniyê em çawa neyînî dikin em ê li ser vê yekê bisekinin. Ferqa bila û birayê çi ye? Bila û bira ev du heb amraz di şûna hev de tên bikaranîn. Bi taybetî bira di zimanê axaftinê de pir tê bikaranîn lê forma bilayê di zimanê nivîskî de cih girtiye. Em ê li ferqa van jî binêrin. Rewaya bilanî çi ye? Rewaya bilanî ew rewayek ku ji bo kar yan jî çalakî were kirin wekî rewaya fermanî, ferman tê dayîn. Em di rewaya bilanî de fermanê didin. Lê cudahiyek di navbera vê û rewaya fermanî de heye. Di vê rewayê de, binêrin, di vê rewayê de ferman rasterast li kesê sêyemîn yên yekjimar û pirjimar nayê kirin. Ev girîng e. Ferman bi rêya kesên duyemîn li kesên sêyemîn yên yekjimar yan jî pirjimar tê kirin. Yanê em fermanê rasterast em nikarin li kesê sêyemîn bikin. Em yekî dixin navberê em dibêjin bibêje wî yan jî bibêje wê, bibêje wan. Bila vî karî bikin, vî tiştî bikin. Rawaya Bilanî bi kêrî vê yekê tê. Lê di rawaya fermanê de bi vî awayî nebû. Di rewaya fermanî de mirov dikare fermanê raste rast bide. Mirov dibêje bike, biçe, bimeşe, bixwîne. Bi vî awayî. Em niha li mînakên xwe binêrin em ê baştir fêm bikin. Avasaziya rewaya bilanî ya yekemîn Amraza rewaya bilanî bila, em pêşî tînin pêşî hevokê, piştre, kirdeya veşartî yan jî ya veneşartî em tînin. Kirdeya veşertê yan jî ya veneşertê em ê qesekî din lê binherin, em dixwazin çi bibêjin. Û piştre jî forma raweya fermanê. Heke hûn forma raweya fermanê nizanin hûn dikarin vîdyoya beriya vê vîdyoya raweya fermanê temaşe bikin. Raweya bilanî wekî ferman. Em niha raweya bilanî wekî fermanê em bikar bînin. em pêşî yek ji mar mînakên xwe bidin, bila xwarine germ bike em bixwin, binêrin bila ew xwarine germ bike. Di vir de kirdeyekê ew veşartiye, em dikarin vê veşêrin jî. Mesela li vê derê ew heye, bila ew xwarine germ bike em bixwin. Em dikarin bibêjin bila xwarine germ bike em bixwin. Lê bi piranî kirde veşartiye. Bila hînî kurdî bibe. Yanê bila ew hînê Kurdî bibe. Bila ew li vir civîneke li dar bixe. Bila wî zarokî aş bike. Yanê em ji kesê em ji kesekî re dibêjin bibêje wî bila wî zarokî aş bike. Bila ew bi ser bikeve. Bila ew bi ser bikeve. Em fermanê didin. Em didin kesê li hemberê xwe em dibêjin biçe bibêje wî kesî yan ji wê yan ji wan bila bi ser bikeve. Bila ew zeviyê av bide. Li vê derê ew veşartî be em ê bibêjin bila zeviyê av bide. Em vê pirjimar bikin, Bila xwarinê germ bikin em bixwin. Me car ferman da gelek kesan. Bila hînê kurdî bibin. Em fermanê didin, em ji kesekî re dibêjin Em fermanê didin wî, em dibêjin here bibêje wî, yan jî wan, yan jî wê. Bila li vir civînekê li dar bixin, yani bila ew, bila wî zarokê aş bikin, bila ew, bila bi ser bikevin, em ji gelek kesan re dibêjin, bila zeviyê av bidin. Raweya Bilanî wekî daxwazî. Me di serî de got raweya bilanî ji raweya fermanî cudatir e. Raweya bilanî em wekî raweya daxwazî jî bi kar tînin. Wekî rawayeke daxwazî jî derdikeve hemberî me. Em niha lê binêrin, Yekjmar, bila maleke we hebûya ji we re bes bû. Di vir de binêrin daxwaziyek heye, daxwazî. Bila ez li wir bûma min dizanîn. Wisa xal xal xal. Yanê min dizanîn min ê çi bikirin, min dizanîn min ê çi baniya serê wan. Min dizanî yanê wisa dibêjim. Bila dil bi dil be tu rê parsê li mil be. Di vê derê dîsa daxwaziyek heye. Ev gotineke pêşiyan e. Bila min tu bidîta çi dibû bila bibûya. Di vir de me du heb bila bi kar anîn. Bila karê xwe xilas bike paşê were vir. Li vê derê xastek heye. Lê em dikarin vê wekî fermanî jî bi kar bînin. Êdî li gorî hevokê, li gorî kirpandinê, li gorî daxwazê, li gorî mercên wê demê tê guhertin. Bila hewa germ bibe em biçin seyranê. Ev jî daxwazî ye. Em van hevokên xwe pircimar bikin, bila malên we hebûne ji we re bes bûn, bila em li wir bûne me dizanî, bila dil bi dil bin tûrê parsê li mil bin. Ev gotin bi piranî yekşimar tê gotin, lê me li vê derê pircimar kir tiştek nabe. Bila wan te bidîta çi dibû bila bibûya. Bila karê xwe xilas bikin paşê werin vir. Bila hewa germ bibe em biçin seyranê. Li vê derê yekjimar bila hewa germ bibe em biçin seyranê, bila hewa germ bibe em biçin seyranê. Di rewaya bilanî de neyînî. Em rewaya bilanî dikarin neyînî jî bikin. Çawa ku me erinî me hevokên xwe nîşan dan, Em dikarin neyînî jî bikin. Em çawa neyînî dikin? Pêşiya pêşîn amraza rawaya bilanî bila tê. Kirdeya veşertî yan jî ya veneşertî tê. Pişt re forma rawaya fermanî ya neyînî ye. Heke hûn forma rawaya fermanî ya neyînî ye nizanin ez ê vîdeoya rawaya fermanî dayînim milê rastê jorê hûn dikarin temaşe bikin. Di rewaya bilanî de neyînî. Em pêşî erênî mînak bidin piştre em van hevokên xwe neyînî bikin. Bila ez li wir bûma. Bila mala wan ava be. Bila ew biçe dibistanê. Ev hevokên me erênî ne. Bila şekir bixwere. Bila werzîşê bikin. Bila canê wî sax be. Em van hevokên xwe neyînî bikin em çawa dikin? Bila ez li wir nebûma. Em bi neyê dikin. Em neyê tînin pêşiya lêkera bingehîn li vê derê. bi vî awayî neyînî dikin. Bila mala wan ava nebe, bila ew neçe dibistanê, bila şekir nexwere, bila werzîşê nekin, bila canê wî sax nebe. Ferqa bila û birayê çi ye? Di zimanê devkî de hin herêm Amraza bilayê bikartînin, hin hêrem jî birayê bikartînin. Em çend mînakan nîşan bidin hûnê zû fêm bikin. Em bi vê bilayê em mînak bidin, bila zarokan newestînin. Em niha jî vê bilayê bira bikin, em mînak bidin, bira zarokan newestînin. Laliyê Serhedê piranî dibêjin bira, di zimanê axaftinê de bi piranî birayê bikartînin. Lê di zimanê nivîskî de bila tê bikaranîn. Em carinan diçin, bila ew jî carinan werin. me li vê derê bila bi kar anî. Em li vê derê birayê bi kar bînin. Em carnan diçin bira ew jî carnan werin. Bila tu sax bî bes e. Em bi birayê vê hevokê bi kar bînin. Bira tu sax bî bes e. Herî dawî hîndariyeke me heye bi lêkerên li jêr hevokên raveya bilanî çêkin û di beşa şîroveyê de binivîsin.